tooi faali niriba yi faali faali din niŋ ka yi tooi yuuna before ka naan piili pahi kamani zaɣila bini ŋɔ saɣaya ni di tooi be category ŋɔ puuni hali ti di awards bɔ ni bo ka yi tooi yuuna. First first bini tom consider nyɛla date shɛli mhm. film maa ni yina zaŋ chaŋ mhm. date shɛli n faali maa. So that's year under review. Year under review maa ka ba date shɛli tin ku kpari eh, tin ku kpari. 2025 ŋɔ bee 2024 dini ŋɔ mhm. tin ku kpariti nominations dee shɛli mhm. film kam din yina din dali hali ni next oh, year tin tiɛn kpari din bala dee shɛli mm. is qualified ka naan ka ti yuli ti standard mhm. camera maa standard shɛli an zaŋ ŋmaai oh ok yuuni camera eh, gba yeah because di malila quality shɛli din ni tooi compete market maa puuni mm. lowest shouldn't be kama 720 so mm-hmm. I, I to fall under 720 ma n tiɛha tin to yuundi shɛli n bala din kam kpalim maa din nyɛla drika fix n ŋɔ ka tiɛn yuli mm-hmm. din kam kpalim la film maa mama qualities mm-hmm. ka ti pɛn yuli a zaŋ li faale direct as in what film maa mama qualities kama wula camera be eh, be production no ma eh, camera ŋɔ min bin kam puya production maa di mini di sound ma after I meet tili na azaa oh okay maami Din tahili di nyɛ kamara ŋɔ mini laa ERV ŋɔ sokam ni tooi mi tili hali so n tooi chaŋ ti buhi high kamara bɛ ni zaŋ ŋmahi binshaɣu maa ka di ka nini so after di yuli na ka di pa chaŋ ti yuli content maa man maŋa mm-hmm. a zaŋ na ti faali promising star maa di fit ni maa ni mm. maybe a zaŋ la fili na ti faali traditional movie ka bi pa yuli tradition bɔye bɛ dinni di mm. qualify di saa ka di pa traditional movie traditional movie so di ku pala nyɛ ni ku fiili di tu ni mali over raw bee di tu ni mali eh, best actor ka di zaŋ chaŋ ti fa shee film maa ni bi shiri yuli mi kama yes lead role maa perform ya viɛnyɛla supporting role maa di shiri n tooi nominate so din mm. nim ka di yɛn yuli di bi yɛla nyɛ directing ka bi kana ti yuli directing maa di chaŋla ti tiŋbɔri ni directing maa chaŋ shɛm di shiri ŋmani ŋɔ so di nima bi yuli kam naan nominate Nomination ŋɔ nyɛla first ka na yi pa che ti mali binshɛɣu ka bi jahi jahi laa jahibu maa mi like din tooi zoomi most of it kuni n tooi kuyɛla two three ka bi yɛn yihi bi yina nominate a maa first maa bi malila committee shɛli ka bi zaŋ ti ban bɔ ka ti ti nomination ka naan che first scouting maa din ka votes di mi ka shɛli bi ku zaŋ ti ban mi film yɛtɔɣa bee ka niriba ka ba ka bi ku randomly ka bi ku ayi ŋɔ maa ŋmaari bi chaŋ ka yi ka yihi lɔ ka naan yi pa puti final one shɛŋa bi yɛn zaŋ chaŋ contest maa ka di yina so so so what about an yɛri kamani eh, di malila i ʒiini yuuni the quality of movie movie maa viɛlim di saɣi ni di bɛ traditional category Yeah. puuni bee di saɣi ni di bɛ eh, love movies puuni mini di yeah. tabtab maa Yeah. i malila specifically ninvuɣu shɛba ban ʒiini yuuni li ka bani nyɛ bani ma ka wula nyɛ bi expertise binyɛra bi bi tuma maa kpaŋ maŋa bɛ tuma maa milinsi wula nyɛ bɛ tuma maa milinsi ka tooi mali yaa ni tooi ʒini lihi kama ŋɔ bi chaŋ ŋɔ chaŋya maa zaa So bali n ta n ta eh, is kipe a ni bɔhi shɛli ŋɔ ŋɔ ati ni ma maŋa n yuuni li Oh, okay. but Yi ni ma maŋa as what? as committee maa Oh, committee okay. maa ti make la sure ka like aspects maa zaa because eh, bia ni ti yuli quality of the movie and n ta

Lead role n-nyɛ o. Lead role ŋuna hali ŋun be awards maa ni maŋmaŋ mi ni o bi qualify lead role mi. O mi. So ti kuli lihim o shiri lead ya o yi lead ka ti zaŋ pahi. O bi lead ŋun bɔŋɔ shiri support story maa. So is it is it is it the method of leading maa bee o ni lead ka tum tuun shɛli movie maa puuni maa n-nyɛli? No, lead character ya di malila binshɛɣu. Ti malila lead ka naan ku che

Joy story ŋɔ maybe ŋun nyɛ CID ŋun nyɛ mm, yaɣa ŋɔ ŋun lee la mm. supporting person for ah, for ŋun su film ŋɔ ma maa so it is so so it is possible mbo wo la ka ah. lead lead role be lead character mm.
ko be yirna gba eh it's possible hal lead character ni to nyɛ yetwa kama ah, ka bɛ ku boli a first staff ka timi a first staff n nyɛ lead maa ti pun mi o be first ni o ku yina ka ka ŋun yibna maa ku lead film maa ka ne o yetwa yɛn nyɛ lead maa ka ne so yɛn

Laa criteria maa mi naan kana. Hmm. Special people shall ban yi pɛn yuli film maa ka ka ti ni. Ban zaya kaman judge nim laasabu. Judge nima hɛn so ti kuyɛn nyɛla kama. O yi mali shɛba ka bi ka yi ni. Bi ka ti ni.
Kama tin ʒɛŋ o ti kpahim tin to ku kpahim kaman afa staff o diri films fiila. Hmm. And tin chaŋ ti niŋ review.